Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dorogiý Türkmenistancy! Ilki bilenä geçen Nowruz baýram bilen gutlaýan hemmäňizi biram ýaňky bütin musulmanlaň iň bir sylanýan hormatlanýan aýy Ramadan aýynda siziň arada namazlaňyz kabul bolsun. Indi men bi özge pikirli giňişlik bölünişdi bi bir toplam toplam boldy her kim öz bolşuna görä işledi ýurdyň içinde de bir işlediler Prezident saýladylar. Indi şu taýda men ýaňky ýene-de bir toplum bar. Bularyň ullakan gowy eden işi bar. Bular daşary ýurtly, eýranly, owadan nepäni, owadan nepäň derdini gören, bu bolniçkada, wasmýorkada bu zatlary gören adamlar bar. Ony getirdiler, gaty gowy zat. Ol hakda gürrüňi häzir ederis. Onuň üçin men bi ýaňky bulaň toplumyna bi Sapar Yklym bar, Halmyrat Söýün bar, onuň gapdalynda ol binemäň geçiň sakgaly ýaljak bir kemine diýen bolýar özüne. Hakyl satyp ýören. Men şoň şu araňyzda şol bar diýip dakýan siziň toplumyňyza at dakýan size ylymrun siz. Siziň nähili ylmydygyňyzy entäk göreris ony. Ýöne eden işiňiz gowy, Taňry ýalkasyn, ol adamlary tapyň. Onuň tapylan adamam ýaňky gurjun, gurjun, indi men gurjun diýäýemda, il içinde oňa Atabaýam diýerler. Oň daşyndan ýaňky bir Gurban diýerler, tapawudy ýok. Onuň oň ýanynda Muhammet bar, bir gyzyl köýnekli, indi Aýmämmet diýerler-de. Ýöne şolaň hemmesi şu zatlary geçdi. Tapan adamlar kän, gören görüwleri, dertleri kän. Ol zatlar dogry, şu çekinmän il içine ýetireniňiz üçin hemmäňize köp taňryýalkasyn. Ýöne arasynda bir bir çapraz gelýän ýeri bar. Näme üçin çapraz gelýäninem düşündireýin.

Indi o taýdanam sen beýle owratlar Krasnowodda, Krasnowoda, Krasnowodda-da sen bir bolduň-da yz ýanyndan bolniçka gitdiň. Elbetde, urandyrlar, ýenbrat edendirler ýaňky, şoň üçin sen gitdiň bolniçka. Bolniçkada-da bolduň sen. Garaz indi seň ýa, senden başga-da şo taýda şol Muhammet diýýäňiz indi, Aýmämmet şol, Aýmämmet diýipdirler, meň eşitim şol, şol. Sebäbi zonaň içinde bu zatlar galanak. Onuň baniçkada sen bolaňda bi senden başga-da o taýda bir nähilem bolsa durmuşa bi nähili tura-tura seredýän oglanlar bar. Ýaňky Bäşim kent diýýärler, Gökdepeli. Ondan ýaňky ýende mongol diýendirler köşüli. Ine şolaram bar düşünýäňmi? Ondan seň edýäniň bi ugradýanyň aňyrda näme aýlananam bolsa, edilenem bolsa bu zatlar hiç welin ýöne şondan habarly adamlaram bardyr. Ýöne seň bir zadyň ýalňyşrak gelýä bärde. Men ol hakda häzir saňa aýdaýyn. Sen şol Daşoguzly Ýurçik diýilýän Pragon Merdi yzyndan gelip, şol Amon uranda şol makarony şol ýerden ýalatýan, onyň bilen ylalaşamak. Ol, ol, ol oglan bar-aý, öljegini boýun alyp barýar. Oň gapysyna kamerasyna kakyp girýärler. Eger ýöne göni aňyrdan öldüriň diýip tabşyrylan bolsa, girerler. Men gördümi sen sen çekinji blokda oturan dogrymy ýaňky sen görensiň bu zatlary başga nirde oturanyny bilemak ýöne men habarym bar sen nähili oturyp nirde oturanyňa çenli o zatlaňa hä diýjek dogry ol görlen dertler hemmesi bardyr ýöne ol taşowuzly ýurçik diýlen türkmenistanyň hemme türmesini saklap ýören ýigidä ol. Oň diliniň aşagynda piska bar-a, moýka. O damagyny çalýar-a duran ýerinde. Ol makaron ýalarmy poluň üstünden? Sen şonyň birazjyk gödegräk, ol beý diýme ony. Ol sen, ol, ol oglanlar bar-a, olar ömrüni şeýtirip, bi bu zada türmä beren adamlar bular. Düşnüklimi? Onnoň şuny edil o diýen gürrüň bilen men ylalaşamak. Indi ýene-de ýanyňda bi bianka Aýmämmet bar, ýene-de getiren oglanlaň bar. Olaň hemmesine Taňry ýalkasyn. Men saňa muny näme üçin aýdýan, Gorjun? Ol oňalak ýigitler, ol Taşoguzly Ýurçuk ýalak, ýa-da ýene şoňa meňzeşlerine bi Gafar Sera diýýärler. Iki müňlenji ýylda şol diňe şol Ruhnamaň kasamyny okama diýip wurup öldürdiler Krasnowodskada. Senowat o taýda ýok. Ony-a bir öldürdiler. Özem tatar oglan ol, men ony tanamak. Tanap gurlamak ýöne maňa aýdan oglanlaň oglanlaň biriniň habaryna görä aýdýan da saňa. Şol oglany aňyrda ýol ötende şony ýaňky jaýlamaga baran altmyş my segsen adam bar welin şolary çenli hemmesini tutdylar indi şolaň içindenem diri galan adam ýek tuk. Hemmesini dykdylar şol ýedinji bloga. Hemmesini dykdylar şolaň, diňe şol Şeri Gafaryň nemesine, patasyna bardylar diýip. Oň üçin oňalak sen ol Daşoguzly Ýurçuk ýalak, Bäşymkent ýalak ýa-da Mongol ýalak ýa Gafar Şeri oňalak ol adamlar bar-a zonany şeýtirip saklaýarlar. Bir toparyna agzyny dolduryp beren prokuror smok bardyr, bir topar syçak bardyr. Şolary bara ýerine oturtmak üçin janyny orta oklan adamlar, ol kiçeltme ol, ol ol ýalňyş gürrüň. Sen görseň görensiň wurlansyň amonam gelendir. Onyňa hä diýjek, ýöne şol meseläň biraz ýalňyşrak seň gurjun, düşnüklimi? Indi galan oglanlaram getirip bu zatlar hakda aýdanyň gaty gowy zat, Taňyrýalkasyn saňa-da, oglanlara-da. Indi men bi ýaňky ylym uranlara ýüzlenýän. Bi Halmyrat bar, Sapar Yklym bar. Men siz bilen häzir ýöne bir ýüzleýräk bir bir salowmalikim size. Soňurrak ýene-de bir düşünişeris. Men size bir zat aýtjak welin, Halmyrat, sen bizde işläp ýördüň-ä. Bileňakmy, bu näme gürlýäňiz siz? Hä? Aý muňala zat bolubilmez. Iki müň ikinji ýyla çenli şuňa zat ýokdy. O nähili ýokdy? Aýmyrady haçan atdylar? Hü? Beý, Säri Gafary haçan öldürdiler? Hoşal Garaýewi nädip öldürdiler? O nähili ýokdy? Bedýän gürrüňiňiz näme? Çerkes çykdy aýtdy togsan bäşinji ýylda şol kyrk sekiz adamyny bara kellesine böküp böküp beýnisini mynjyratdylar. Bunt galdyrany üçin. O nähili ýokdy ol? O nähili ýokdy? Edýän gürrüňleriňiz näme siziň? Hä? O ýanyňyzdaky bar-a, sakgaljygyny syran, ona ýüregi ýarylyp barýar ol, gurşun bar-a, urulşyny, edilşini gürrüň edýär, güzi hanasyndan çykyp barýar. O näme oturdýaňyz o taýda, çaga ol entek. O näme ýanyňyza deň edip oturdýaňyz. Indi sen, Halmyrat, sen biz bilen işlediň-ä. Ýadyňa düşenakmy iki müň on ýedinji ýylda çykyş etdi, hä? Sarjaýew ili Sarjaýew Kostýa tebä umer.

Öňürüm.
Aýtda. O näme ony bilmediksirän bolup otyrsyňyz? Näme täzeden Amerikany açan ýalak bolup oturşyňyz näme? Hä? Aýyp dälmä o beýtirip? Men Mara öz dinim üçin nä diýemok. O beý iki müň on dokuzynjy ýylda biz aňyrda obasýada saýt event geçirdik. Predeloy proiswoýt tama, to, što, говорят, o, şum, mnogo,

Bir ynsap diýilýän zat bolmala, bu näme bolup ýörşüňiz näme? Hany düşündiriň siz näme etjek bolýaňyz? Şu iş niräk gitmeli indi? Indi bu getiripsiňiz, edipsiňiz gowy zat, sag boluň, Taňryýalkasyn, gowy iş bi. Muň yzyndan näme, hany muňa bir berýäňizmi halkara bi kazyýete bu zatlara seretmäge olar daşary ýurduň adamlara ine şolar na subutnama hökmünde ulanyp bolýada menem içinden geçene dogry dämi menem şaýat indi biz şony galdyryp bilýäs han siz näme edýäňiz aýdaňyz akla muny aýtma niýetiňiz barmy ýokmy siziň. Aýdyň näme etjek bolýan bolsaňyz. Ola bir mesele. Ikinji mesele-de ýene-de size degişli. Ylymyronlar bi çawuşa siz şol edip ýören işlerini şony işini kazyýete berjek diýdiňiz. Berdiňizmi? Berýäňizmi şony? Eger-de şony berýän bolsaňyz, berekella, onda sag boluň taňryha, ýöne sizden ullakan haýyşt, bize beriň şoň adresini, biziňem şol kazyýete berjek işimiz bar, şol çawuşyň üstünden. Bu meseläni hökman düşündirmeli adamlara.